Bon bini! Mi nomber ta Ariana Valeriano y esaki ta Messy Year Devotionals. Pa e di tres episodio nos a ta papiando di maldicion di generacion. Pues p'amor cu nos cuminsa, laga nos reza. Nos Tata cu ta na cielo, bo nomber sea santifica. Señor, p'amor cu nos cuminsa mi ginga y entera e devocional aki den bo man. Permiti cu e palabranan cu mi papia no ta palabranan cu ta bin di mi mes, ma palabranan cu ta bin di abo pa bisa mi pueblo. Danki Señor p'e oportunidad di comparti y permiti cu na final e mensahe por ta bon cla. I ta un mensahe ku ami i hendenan ku ta skuchando por apliká. Permití ku tur tur kos bai bon, konforme bo divino boluntat. Amén. Oké. Nos nan papia di maldishon di generashon. Anto si nos ke papia di maldishon di generashon, nos mester kuni generashon. Pues nos taban papia di Ezekias te ku Yosias. Nan historianan nos poña den Dos Reinan, kapítulo diesocho, capítulo 21 y capítulo 22. Pues laga nos comienza lesa. Nos ta comienza lesa na 2 Reinan capítulo 18 versículo 3 y ta bisa lo siguiente. Y el hace bon den bista di Señor conforme tur lo que su tata David a haci. Aquí nan Bijbel ta papia di Ezequias. I el a kita e lugánan haltu, a kibra pilarnan sagrado i a kapa imágen di Asera basha bou. Tambe el a kibra e kolebra di bròns ku Moises a traha na pida pida, pasobra ta na e dianan ei e yunan di Israel tabata kima sensia p'e i nan tabata yam'é Nehustán. Ora bo a bai wak den komentario bíbliko, Nehustán ta nifiká e dios di bròns. Mi gusta con Ezekias, no importa ta ken a trae coleber, paso Moises tabata sumamente stima. No importa ta ken a trae coleber, el a kita cu e paso tabata un obstaculo pa pueblo di Israel. E tabata confia den Señor, e Dios di Israel, asina cu despues di dje no tabatin niun manera e den tur e reinan di Huda, ni den esnan cu tabata prome cu ne, pasobra el a tene duru na Señor, e no a laga di sigié, ma a warda su mandamentunan. ku Señor a ordená Moises, i Señor tabata kuné, unda ku el a bai, el a prosperá, i el a rebeldiá kontra rei di Asiria i no a sirbiel. E klave pa Ezekias su éksito tabata konfiansa den Señor. Anto el a tene duru na Señor. Awor, bou a kon su yuman a hasi. Manasé su historia ta kuminsá na kapítulo binti un. Pues laga nos kuminsá lesa. Manasé tabatin dies dos aña ora ke el a kuminsá ku su reinado. El a hasi malu den bista di señor. Konforme abominashonnan di e nashonnan ku señor a kita for dilanti di e yunan di Israel, pasobra el a rekonstruí E lugánan haltu ku su tata Ezekias a destruí, i el a lanta altarnan pa Baal i a traha imágen di Asera, manera Akab, rei di Israel, a hasi, i a adorá henter e ehérsito di shelu i a sirbi nan. Akinan na e promé evidensia di maldishon di generashon ta tuma lugá. Akab tabata un rei di Israel. Anto, komo ku Akab a hasi, a kometé abominashon asina grandi den bista di Señor, tur e generashonnan despues di dje? Tabata maldishoná. Mésun kos ku ora ku Adam a kometé piká den e hòfi di Eden, nos tur a haña e maldishon di piká. Mésun kos a sosodé ku e famia real aki tambe. Kiko tabata mana ser su problema? Akab tabata su ídolo. Dus, el a wak, e no a wak e hèmpel bon di su tata òf Dios, el a mas bien wak e hèmpel malu rondó di dje. Dor ku Akab a hasi asina tantu malu, tabata difísil pa wak pas e malu ei. Anto, ese ta loke a kuminsá ku e maldishon di generashon di e famia aki. Sí, versíkulo sinku, Pasobra el a traha altarnan pa henter e ehersitu di shelu riba e dos plenchinan di e kas di señor. El a yega leu na asta deshonrá señor i señor su kas dor di traha otro diosnan riba señor su plenchi. Sirbi otro diosnan kaba ta malu, pero bo bo traha altar pa nan riba e plenchi di señor tur otro ekstremo ku Manasés a yega na dje. I el a hasi su yuambernan pasador di kandela, a hasi bruheria i a usa adivinashon, i a konsultá ku montadó i spiritista. El a hasi hopi malu, hopi maldat den bista di señor i a proboké nan rabia. Ora nos tur sa ku Dios ta un Dios di amor, pero pa bo bo provoká un Dios di amor nan rabia ta hopi. i malu mester a wòrdu kometé. Pero asta asina nos ta mira ku Dios tin miserikòrdia. Dikon? Pasó, vèrsikulo nuebe ta bisa nos ku Señor a papia ku nan, ma nan no a skucha. I Manasés a instigá nan pa hasi mas maldat ku e nashonnan ku Señor a destruí dilanti di e yunan di Israel. Kier men, E pueblonan pagano, e pueblonan ifónan, ta komete maldat kaba. Pero e pueblo di Señor tabata kometendo mas maldat ku e pueblo ifónan, pasobra nan no a skohe pa sigui Dios manera mester ta i nan a hasi nan propio kosnan i Yehova ku sirbi kosnan robes. Maldishon di generashon ta tokante e skoho. Nos tur a wòrdu predestiná pa muri, pasobra, Esensa. Pasobra e pago pa picá ta morto. Anto ora cu nos no scoge pa sigui Cristo, nos ta sigui e destino cu nos a worde predestiná pa haci. Pero ora cu Jesús a muri na cruz, el a duna nos un opcion pa cambia e destino cu nos a haña nos aden dor di e maldicion di generacion. Pero dor ku Manasés no a skucha, dor ku Manasés hasi su propio kos, e no a solamente hiba su bida den perdishon, pero tambe e sindi e pueblo di Israel pa sela instigá nan pa nan bai leu for di señor, pa no skucha nan señor su bos. Anto esei a krea mas problema pa Israel. Vèrsio sinku a bisa, Pasobra nan a hasi malu den mi bista i a proboká mi na rabia for di dia ku nan tatanan a bin for di Egipto den dia di awe. Ademas, Manasés a drama masha hopi sanger inosente. I si ta un di e kosnan ku dos reinan ta bisa tokante Manasés. Awor ban den Dos Korintionan, kapítulo trinta i tres, en nos nos ta na lesa bèrs dies te ku binti. Dos Korintionan trinta i tres, bèrs dies te ku binti. te bisa lo siguiente. I señora papia ku Manasés i su pueblo, ma nan no a hasi kaso. P'esei señor a trese e komandantenan di e ehérsito di rei di Asiria kontra nan i nan a kapturá Manasés ku hak, amar'é ku kadena di bròns i a hib'é Babilonia. I ora ke tabata den angustia, el a roga na Señor su Dios i a umia su mes grandemente dilanti di e dios di su tatanan. Loke mi gusta ta kinanan ku e na simplemente umia, el a umia grandemente dilanti di e dios di su tatanan. Ora ku el a hasi orashon na dje, el a keda konmoví dor di su regamentu i a tende su súplika i a hib'é atrobe na Yerusalèm, na su reino. E ora ei Manasés a rekonosé ku Señor ta Dios. Awor despues di esaki el a traha e muraya di pafó di e Stad di David pa bou di Gihon, den e vaye te na entrada di e Porta di Piská, i e lant'é turon di Ofel i a hasié masha altu mes. Anto el a pone komandantenan di ehérsito den tur e stadnan fortifiká di Huda. Tambe el a kita e diosnan stranhero i e ídolo for di e kas di señor, tambe tur e altarnan ku el a traha riba e tera, sòri, riba e seru di e kas di señor i na Jerusalèm, I el a tira nan pafó di e stat, i el a lanta e altar di señor, i a sakrifiká ofrendanan di pas i ofrendanan di gradisimentu riba dje. I el a ordená Huda pa sirbi e señor Dios di Israel, sinembargo e pueblo a sigui ofresé sakrifisio riba e lugánan haltu, aunke solamente na señor Dios. Ta ki nan nos por repará ku Manasés a arepentí? Anto no importá kon malu bo ta, no importá kon leu bo bai for di Dios, ora ku bo arepentí, ora ku bo mustra ku di bèrdat bo ta sinti bo malu pa lokual ku bo a hasi, Señor ta pordoná i Señor su miserikòrdia ta riba bo. Pero e kosnan ku bo a hasi nan lo ta kambia. E e mannan ku bai hasi nan tur tin un efekto. Anto, Manasés a arepentí, pero si bo mira bon e pueblo si a sigui den su mal kamindanan, solamente nan ta ta adorá Señor Dios riba kosnan ku no mester a wòrdu, riba kosnan ku Señor no mester a wòrdu adorá riba dje. Unda esei ta peliger di maldishon di generashon ku Ora ku bo no hasi eskoho bon for di kuminsamentu, bo por arepentí ainda, pero daño ku bo hasi ta keda. Anto no ta solamente afektá abo, pero ta afektá esnan rondó di bo tambe, spesialmente si bo ta riba un posishon haltu. Awor laga nos ban bèk den dos reinan. Anto nos ta malesa e historia di Amnon, yu di rei Manasés. Ban wak kiko a pasa ku Amnon, si Amnon sí a arepentí na tempu ta òf si el a kuminsá kanda derechi ku Señor. Rei. Amo no ta tin binti dos aña dia cu el a bira rei, y el a haci malu den bista di señor, manera su tata Manasés a haci, pasobra el a cana den henter e caminda cu su tata a cana, y a sirbi e idolonan cu su tata a sirbi, y a adora nan. Asina el a bandona señor e Dios di su tatanan, y no a cana den caminda di señor. Dos Korintiunan ta bisa, Dos Korintiunan kapítulo trinta i tres, bèrsikulo binti tres, Ademas, e no a umia su mes dilanti di Señor, manera su tata Manasés a hasi, ma Ámnon a oumentá su kulpabilidat. Mi ta kontentu pa Manasés ku el a logra arepentí na tempu promé ku El a muri. Pero e daño ku el a hasi na e pueblo di Israel i e daño ku el a hasi nos yunan ta kosnan ku no por wòrdu kambiá. Anto sí, e pueblo tambe por a skohe na adorá Dios i no a sigui tras di Manasés, i Amnón por a skohe na arepentí i no a sigui tras di su tata. Pero bo tin ku komprondé ku e ròl ku abo bo ta unda den sosiedat tambe ta importante. Hopi bia nos gusta bisa, Sí, pero ta mi bida, no wak riba mi. Pero nos ta kinan komo lus di mundu. Anto, bo no por keda sima ku un lus ora ku e wòrdu sendí. Anto tin par di bia bo lus ta paga bèrdat, anto hende ta keda pèrdí. Anto, aunke ku nan tambe ta supouse ku nan propio lus sendé, no ta tur hende yega asina leu. Anto nos mester da un ayuda pa esnan rondó di nos. Spesialmente den un posishon haltu manera rei, presidente, lider di kualke ministerio ku bo tin, òf simplemente un miembro di iglesia, bo tin un ròl di hunga. Bo tin un ròl di hunga. Anto ta tempu nos tur asumí e ròl ku nos tin. Anto kuminsá skohe pa Hesus pasobra nos por kibra e maldishonnan aki ku tin riba nos. Awor aki nos ta ban lesa e historia di rei Yosias. Josias tabatin ocho aña dia ku el a bira rei, i el a hasi bon den bista di señor. A kana den henter e kaminda di su tata David, tampoko e no a disviá ni na man drechi ni na man robes. Josias ta e rei ku desde e tempu di Josias se buki di lei a wòrdu un hañá. Dikon pasó ora ku Josias a bai renobá e E Casi Señor, na aña buki di ley, ki men si no tabata pa Josias su iniciativa por ta nunca nan no lo a hañele, of nan lo hañele hopi mas despues, y e daño lo por a bira mas grandi ainda. Josias tabata consulta cu Señor, anto Josias tambe tabata kere hopi den Señor. Yosias a umiá su mes dilanti di Señor, ora ku el a tende, òf ora ku el a, ora ku nan a lese Lei, anto el a mira kiko tur su ta, nan tatanan no a hasi. El a umiá dilanti di Señor, anto su kurason a bira moli, anto el a sinti el e malu. Anto el a skier su paenan i a yora su dilanti. I Señor di bèrdat a tendele. P'esei e Siñor a deklará den bèrsikulo binti, P'esei, mira, lo mi reuní bo ku bo tatanan i lo bo wòrdu poné den bo graf na pas, i bo wowo lo no mira tur e kalamidat ku lo mi trese riba e lugá aki. Señor a spare dor di su umildat i dor di echo ku el a konfia den Señor, anto el a boga pa e pueblo, pasobra nan a hasi maldat dilanti di Señor. Josias yega asina leu na asta renobá e aliansa entre Dios i Israel. Anto e sita lo lo ta hasi Josias un bon rei, anto un rei ku a hasi diferensia, un rei ku a eksaltá, un rei di éksito. Oke, bon, laga nos rekapitulá. Nos tur, no importá di kua famia bo ta, nos tur tin pikánan ku ta kore den famia. Sea ta redu, sea ta gañamentu, no ta importá kiko e ta, pasobra tur piká ta na mesun nivel, anto piká ta piká, echo ta ku nos tur tin piká ta kore den nos famia i ta kore den nos. Ami ku mi mama tin mesun karakter, tin paribian nos ta pleita pa esei. Anto, mesun kos ku mi tin sierto kosnan bon di mi mama, mi tin sierto kosnan malu di mi mama, anto esei ta algu ku riba mi mes mi no por kambia. Pero Kristu Hesus. a bini den nos, anto ora ku Kristu Hesus biba den nos, e ta kambia nos, e ta hasi nos un persona diferente. Oke? Mesun kos tambe, Kristu Hesus a muri na krus pa kada un di nos, anto dor di su sakrifisio nos por ta liber, dor di su sakrifisio nos no mester kana den piká mas i nos tin un eskoho, i nos tin un yudansa riba kual nos por Aferá nos mes na diario local nos por sostené. Des nos tin un sosten den Kristu Hesus pa asina nos no mester kometé piká. Anto kada bes ku nos sinti ku nos ta bai kometé piká, nos por simplemente resa anto pidi Señor su yudansa. Anto e ora ei, mesun kos ku Yosias i mesun kos ku Esekias, nos no mester kana den mes nos tatnan malu ku sea nos tatanan òf esnan promé ku nan a kana den. Nos no mester ta mesengos ku nan, pasobra den Kristu Hesus nos ta un persona diferente i den Kristu Hesus nos ta liber. Dus, e bersíkulonan ku mi ke laga boso kuné ta Juan ocho, bersíkulo trinta i un te ku trinta i seis. Juan ocho, bersíkulo trinta i un te ku trinta i seis, i e ta bisa lo siguiente. P'esei Hesus a bisa e hudiunan ei ku tabata kere den dje, Si boso kere den mi palabra, boso ta berdaderamente disipel di mi, i boso lo konosé e bèrdat, i e bèrdat lo hasi boso liber. Nan a kontest'é, No ta di e desendensia di Abraham, nos ta di e desendensia di Abraham i nunka ainda nos a bira esklavo di ningun hende. Kon bo ta bisa nos, Boso lo bira liber? I Jesus a kontestá nan, Di bèrdat, di bèrdat mi ta bisa boso, Ken ku kometé piká ta e sklabu di piká. I e sklabu no ta keda den e kas pa semper, e yu sí ta keda pa semper. P'esei, si e yu hasi boso liber, di bèrdat boso ta liber. Ora nos siña konosé Jesus via di e palabra, kual ta e mes, nos lo bira liber di e kadenanan di piká. Dor di piká nos a bira esklabo, pero dor di Hesus su sakrifisio i dor di Hesus su amor, nos a wòrdu hasi liber. I si Hesus deklará nos liber di piká, rumannan, nos ta liber dor di Kristu Hesus. I e siguiente bèrs ku mi ke laga boso kuné ta Deuteronomio, kapítulo trinta, vèrsíkulo diesnuebe. Deuteronomio, kapítulo trinta, vèrsíkulo diesnuebe. E ta bisa lo siguiente. Mi ta yama shelu i tera, ah sorry, e ta kuminsá na versíkulo desnuebe anto nos ta kaba na binti. Mi ta yama shelu i tera komo testigu kontra boso awe, ku mi a pone bida i morto boso dilanti, e bendishon i e maldishon. P'esei, skohe bida, pa bo, skohe bida pa bo biba, abo i bo desendientenan. dor di stima Señor bo Dios, dor di obedecé su bos i dor di tene duru na dje. Pasobra esaki ta bo bida i e largura di bo dianan, pa bo biba na e tera ku Señor a hura na bo tatanan, na Abraham, Isaak i Jakòb, pa duna nan. Kermèn, esaki ta e klave pa kibra e maldishon di generashon. Nos a wòrdu duna bendishon i maldishon. No solamente na nos, ma tambe na nos desendientenan. Ki manera bo shò e eskohonan ku bo tuma awe no ta bai solamente afektá abo, ma e ta afektá esnan rondó di bo i esnan ku lo bin despues di bo, tur esnan ku lo bai den bo kaminda, tur esnan ku lo bo enkontrá den bo kaminda. Oke, anto si nos ke kibra e maldishon di generashon, nos tin ku stima Señor nos Dios, obedesé Su bos i tene duru na djen. Pasobra esaki ta nos bida i e largura di nos dianan na e tera ku Señor a wurda nos, kua ta nos Kanaan selestial. I ku esaki mi ki bisa boso, pasa un felis dia i Dios bendishoná boso.